Dyma ni! Wedi cyrraedd cyn bod i'n mynd yn hyd y wyll. A, wytcha! Sori.
Beth yw'r peth gyntaf sy'n rhaid i ni feddwl amdano fe? Chi'n gosod pa bell? Sara?
Beth?
Mae angen meddwl am y tir. Unrhyw syniad? Aled, Fflat.
Beth?
Bod y tir yn fflat. Da iawn, Aled! Mae angen i'r tir oddi tan o'ch fod yn wastad. O wnewch chi ganolbwyntio plîs, ni fydd y ffonau yna yn yr afon. Catrin ag Aled, chi fel ci a chath. Dwi'n llwgu. Ie, bwyd. Na cam nesa. Beth am ferwi beans ac wy? Ugh! Fel canu chi ar ben mynydd, mae rhaid i chi wneud y gorau o beth sydd gyda chi. Erbyn dydd Sul byddwch chi'n ddiolchgar iawn o'r bin dacw yma. Aled, cer i agor y tin bins yma ac mi ai ati ddysgu chi sut i wneud tân. Wedyn, ar ôl mi orffen y gêm hyn. Pwy sydd wedi pacio charger ffôn? Sdim iwsio chargers lan fynna na fana Brycheinio, cartyn fach. Does dim trydan! Ond mae Batiwm bron â mynd â hwn!
Nawr, Gwynti, os ydyn ni am gynni tân, bydd rhaid i ni hel ychydig o goed. Felly, beth am i ni droi hwn yn gystadleuaeth fach a gweld pwy all gasglu'r fwyaf o goed tân mewn munud a hanner? Ar eich marciau? Barod?

Dim ond sêr ydyn nhw. Dwi heb sylwi arnyn nhw o'r blaen. Beth?
Ti heb sylwi ar y sêr o'r blaen? Falle, un neu ddau. Does bendant ddim gymaint â hyn ble dwi'n byw. Yr un sêr sydd fan hyn, a phob man arall. O, mae llwyth ohonyn nhw. Maen nhw jyst yn fwy amlwg, achos mae'n noson glir. Côr, pla dur.
Ble? Coes hir nd lawr at y sgwâr ar y gwaelod. O, ie!
A sbia!
Belt of Orion. Llaffen faer yn Gymraeg. Ti'n swnio fel Mister Tomos. A'r seren agosaf ato ni yw'r Proxima Centauri. Sut wyt ti'n gwybod hyn i gyd? Mae gen i delesgop adref, a dwi'n darllen llwyth amdano fe. Faint o sêr sy'n creu'r pladur? Un, dau, saith! Na, oes.
Mae honno fyna'n sêr yn ddwbl. Wow!
Ti'n gymaint o swot. Diddordeb, dyna i gyd.
Beth oedd hwnna? Seren win!
Anhygoel!
Wedi clywed amdanyn nhw, ond byth di gweld un. Na fi!
Waw!
Wel, sut hwyl gawsoch chi arni de? Boring! Ie, yeah, hollol boring! Cawsoch chi'r un brigyn? Wel, mae'n debyg mai fi yn llyfr gystudiaeth fach yna de. Be chi'n gwneud te? Dim! Ydych chi 'di sylwi faint mor glir yw'r awyr heno? Na. Drychwch ar y sêr 'na. Neis.
Dwi'n gallu gweld y plough.
Wel, dydw i ddim gweld dim byd. Dwi 'di blino gormod beth bynnag. Mae hyn mor boring! Row Londi's Sul pan gen ni ffôns ni yn ôl. O, dewch mlan. Mae'n neis cael noswaith fel hyn lle gawn ni werthfawrogi beth sy'n ein hamgylch ni. Os craffwch chi'n galed, mae'n bosib y gwelwch chi seren wib. Maen nhw'n dweud os gwelwch chi seren wib, fe gwmpwch chi mewn cariad â'r person drws nesaf ato chi.